Cung Chin Thang hi nikum WPC zatlang bual ceu a si. Lalram Ruat hi pei ai dawh taktak mi minung tam taktak a tei lengmang mi hna si. Pei zau a nuam chin lengmang ko. tutan kan pai ah chiar lot lei kan nau lai simi minung hlei thum bak thapek ah apa ni ha thape han an rai kan i lom tak minung tambik tei nan ngah dengmang pasarih tiang nan tei rua ka ti khum vui cun tambik tei he bual co ha namah nan si lai zei paoh sia zei thil paoh har langmang in tuah hnu lawngah mi cung chuan khawh si i zuam ri ko i zuam ri ko lalram ruat hi hakha

ah Cung Chin Thang kha Zakung Thang nih dollar fangkul a pek Lal Uk nih fangkul sawm sawmli a pek rih dollar sawmruk laksawng a hmu cang kan i lawm taktak laksawng pe thluahmah dingin kan i sawm hna ya DC lei tah laksawng petu nan um lo ma Lal Ram Ruat pasal Cung Chin Thang hi Malaysia um lio in Lai paih tuanbia ngai cangmi si min ngai cangmi si kum thong hin le kum hleng ah siwai au zong dala sa zuam caw ah bual comi si lalrem ruat mino te ṭhangcho te tak dingmi hmailei ah middle weight world champion phan kho dingmi si Boy Zalian nih lalrem ruat kha dola fangkul laksong a pek kan alon DC hawile nih tlangval ramruat kha dollar zakhat bak laksawng an pek lunglamnak a kun peng peng nau se Bawi Uk nih Cung Chin tangka dollar fanghra laksawng a pek ve. Kan along.

Lalram ruat kha anu nih dola fangkul laksawng a pek lunglom na kun beng pek hna se anu nih kum chiar te a rak zul lang bang ca anu cung zungah lunglom dak tampi kan nei anu lawng ah anu ha pa ha an rak zul than pek vui thum bak an zul cang Hi bantuk hi Rung Lian Ceu zong a pa nih zul, Ṭial Cung Thang zong le a pa zul an hmet ten an zulh hna hnu lawnglawng ah mi cung chuang an kai kho. Atu zong Ṭha Cung Lian a nu le pa a ram minung nih an zulh. Paih tha kha nu le pa nih pek hrimhrim hau ti kha chim duh. Kha kha kha cawl pa to pei zau a boring pa cang he Hello, hello, te. An an kut an thla veve. Paisi thla ding thla lo ding salai. Kan pei thong te cung thang pa ni tlangval lal ram rot kha dola fangkul la sok a pek. nangmah kha rak ra law rak aupi ka ka ba tuk cang hi Red Bull pakhat kan dang la Lalram ruat kha pei thiam pei ṭhawng zung ceu bik 2009 ah daw taktak a ka rak tingtu pa motor pa nih laksawng dola fam kul pe kun pek piang hna se kum chiar pei thazang a kan pe mi pu zung ceu bik na chungah kan i lawm tukum long long he a pai lo kum chiar te zang hlai chaw in a pai peng mi si a chungah lunglom dak tampi kan nei state dang bak in a rak rai a rak kan zoh mi si kan i lawm taktak timi kha chim kan van duh kha mi ni pahnih lawng tang khi nan i tei rih rua lo tu tiang tambik a kan tei piak tu john apa nih khan kan paih tlang tla tu pa kha a thiam tuk a ti dollar fangkul a then kan kan lawm Sangte nih Cung Chin Thang kha dollar fangkul laksawng a pek kan i lawm. Cun John a pa kha a lungtlin ko ahcun tuan deuh kan chim bantukin loksawng thongkhat cung, mi nan, cung a hmumi nan si ko cah na sian zat kan lai paih ṭhannak ah thazaang na chuah khawh ti zong kha kan hin sawm chih ṭhan. Se tutan i pei elo elo a Lalram ruat ni voi kha a tai ai do kho taktak kha alen la voi khat a tai kha minute pasarih tlin tikah bel a awn lai nain maka pei tlang tla la a paimi i thla hlau peh thluamau zeicah minung pakhat nih a tei cang ca tlang ko phau ti lo Zeicahtiah ka khin minute pasarih lawng set up mi si caah a awn hrimhrim lai. Maka dir hau ti lo ti kha an chim cia hna. Lalram ruat kha zalian sang nih dollar zakhat bak laksawng a pek kut pek piak hna se. Tunai kan chairman pa nih chimman tungin bel arin zongah nan pai di lai minute pathum a ruang cu voi khat nan tei cang ca minute pahra tling ten nan pai lai ti mi kha ai pai mi he pei tlang tla he remind kan pek than hna Khoi khoi khoi. Tial Lian Cung nih Lalram ruat kha dola sawm thum a pek. Kan i lawm tuk. Zangfah tein pei a zohmi vialte nanmah caah cun record nan i chiah ko nain live in na kan thlahpiak nak hnga lo kan i nawl hna live in na kan thlahpiak sual si ahcun nan tangka te kan in khirh ko hna lai timi kha hika mun in nawl kan in duh hna mah cu lawng si lo nanmah nawl khan mi a paihnak youtube ah chiahnak nawl nan ngei ti lo ka hen kanmah paih committee chungin kan fialmi hna nawl ngeitu lawnglawng nih ah YouTube te a chiahnak rawl ngei ti kha thawng kan in thanh chih hna zangfa tein khika lei pawl kha rak kan dir piak lo ding kan in nawl a cung lei khi thutnak a lawn tung ko ca a cung lei a rak kan thut piak u a ruang cu VIP pawl an thutnak kha dir lo ding in a cung lei ah

thin a phang ko cuk chit thang i zuam chiarlot ai o North Carolina ai o na si kha vikhat minute pali la cheu chan ngai ri chu mu cazin te tu kha

Life in a rak zoh duhmi pawl kha rak caw thluahmah cang u. Nan i ngaichih lai. Rak caw thluahmah cang u. A caan lio te si, a caan lio te si. Na cawk le nuam ten na zoh lai. Lalram ruat good job thong bakau zei ti ok tha chung si thang kum no do na rak kan zop pek chan kum no do la kum upa deu chu kan rak idang ko ro pe dik kan i lom chung sin thang